Helo! Yn y fideo hwn, mi fyddwch chi'n dysgu sut y gallwch chi ddefnyddio Turnitin ar eich byd eich hun ac er mwyn gwella eich ysgrifennu eich hun. Gadewch i ni ystyried yn gyntaf beth ydy Turnitin mewn gwirionedd a sut mae'n edrych. Y feddalwedd sy'n cael ei defnyddio i gyflwyno'ch asesiadau ar-lein ar ddysgu canolog ydy Turnitin. Pan fyddwch chi wedi cyflwyno'ch gwaith cwrs, Mi fydd Turnitin yn gwirio'ch traethawd yn awtomatig am unrhyw orgyffwrdd â ffynonellau eraill, sy'n cynnwys traethodau a gyflwynwyd yn flaenorol ym Mhrifysgol Caerdydd ac mewn sefydliadau eraill, unrhyw ffynonellau coeddedig, megis llyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion ac ati, a hefyd unrhyw ffynonellau ar-lein fel Wicipedia, blogiau a gwefannau eraill. Yna, mae'n creu adroddiad tebygrwydd sy'n amlygu unrhyw orgyffwrdd rhwng eich traethawd ag unrhyw un o'r ffynonellau hyn a alla nodi bod llên ladrad wedi digwydd. Os bydd eich marcwyr yn sylwi ar unrhyw broblemau gydag unrhyw elfen o'r gorgyffwrdd yma, falle bydd eich gwaith cwrs yn cael ei fflagio am arfer annheg a'i gyfeirio at Swyddog Camymddygiad Academaidd ych ysgol chi. Nawr, falle fod hyn swnio braidd yn frawychus, ond cyn belled â'ch bod chi'n gweithio'n onest, does gennych chi ddim byd i boeni amdano. A diben y fideo yma ydy'ch helpu chi ddeall Turnitin yn well a rhoi cyngor hefyd ar sut i'w ddefnyddio ar eich budd eich hun. Felly, gadewch i ni gael golwg ar Turn It In. Dyma strinlun o draethawd myfyriwr a gyflwynwyd. Nawr, mae Turn It In yn uwcholeuo rhannau a lliwiau drwy'r testun er mwyn nodi meysydd y gallai fod angen i gwirio Os dych chi'n ei chael hi'n anodd gwahaniaethu rhwng y lliwiau hyn, mae pob darn sydd wedi'i amlygu hefyd wedi'i farcio ar hif i'ch helpu chi i adnabod y ffynhonnell gyfatebol. Yn y canol, mi allwch chi weld eich traethawd gwreiddiol. Ac ar y chwith, mae arddangosiad o amlinell y ddogfen a gyflwynwyd gennych chi. i weld. Yn y bar uchaf ar y dde wedyn, dyma lle bydd eich marc yn ymddangos ar ôl i'ch traethawd gael ei farcio. Ar y dde, bydd gennych rif canran hefyd. Dyma fynegai tebygrwydd eich cyflwyniad sy'n nodi'r rhan o'r gwaith cwrs sy'n gorgyffwrdd â ffynonellau eraill. O dan hynny, Mi welwch chi ddadansoddiad sy'n rhestru'r holl ffynonellau unigol sydd wedi paru a'ch traethawd, a'u canrannau unigol hefyd. Ymhellach, pan fydd eich gwaith cwrs wedi cael ei farcio, mi fyddwch chi'n gallu clicio ar yr adran las hon i weld eich adborth. Ag oddi tano, yn y bar llwyd yma, mi allwch chi lawrlwytho'r adroddiad tebygrwydd yn ogystal â'ch adborth. Yn y testun ei hun yn y canol, mi allwch chi weld bod rhai adrannau wedi hamlygu mewn lliwiau gwahanol. Dyma'r gorgyffwrdd sy'n cyfateb i ffynhonnell arall. Os na allwch chi adnabod lliwiau'r uchafbwyntiau, mae rhifau bach yn cyd-fynd â nhw hefyd, sy'n cyfateb i'r rhifau yn y rhestr o ffynonellau cyfatebol ar y dde. Ac yn olaf, Os cliciwch ar yr uwcholeuo hwn, mi fyddwch chi hyd yn oed yn gweld ffenestr a fydd wedyn yn rhoi cyd-destun pellach i chi ar y ffynhonnell gyfatebol. Rŵan te, cyn i ni ystyried sut y gallwch chi ddefnyddio'r adroddiad tebygrwydd hwn er eich budd eich hun, gadewch i ni gael cipolwg ar y mynegai tebygrwydd a'r hyn y mae'n ei olygu Pan fyddwch chi wedi cyflwyno'ch gwaith cwrs, bydd Turnitin Tin yn dangos rhif canran, sy'n dangos yma faint o'ch gwaith cwrs sy'n gorgyffwrdd â ffynonellau eraill. Nawr, mae'n bwysig deall nad mynegai llên ladrad uniongyrchol mo hwn. Wrth gwrs, po uchaf fydd y ganran, y mwya' tebygol fydd hi

Falle y bydd gan eich asesiad atodiad hir lle byddwch chi wedi ychwanegu cyfres o erthyglau papur newydd a fydd yn sail i'ch dadansoddiad. Wrth gwrs, bydd yr erthyglau papur newydd hyn yn gorgyffwrdd yn agos iawn â'r erthyglau gwreiddiol os nad yn union debyg, ond fyddan nhw ddim yn cyfri fel llên ladrad gan mai dim ond y data a atodwyd gennych chi ar ddiwedd eich gwaith cwrs ydyn nhw. Yn yr un modd, dydy mynegai tebygrwydd isel o un y cant, dyweder, ddim o reidrwydd yn golygu nad oes unrhyw le'n ladrata. Mewn gwirionedd, mi allai'r un y cant hwnnw fod yn frawddegau wedi copïo air am air o ffynhonnell arall nad oes 'na unrhyw gydnabyddiaeth iddi. Mi fydda hynny wedyn yn achos o len ladrad. Felly, p'un a oes gennych chi fynegai tebygrwydd uchel ai peidio, dydy hynny ddim o angenrheidrwydd yn golygu eich bod chi wedi len ladrata unrhyw beth, a bydda angen gwirio'r gorgyffwrdd unigol o hyd. Falle bydd mynegai tebygrwydd uchel yn fwy tebygol o rybuddio'ch marciwr, ond mewn gwirionedd mae angen gwirio unrhyw or-gyffwrdd yn ofalus ac yn feirniadol. Felly, gadewch i ni weld sut y gallwch chi ddefnyddio Turnitin a'r adroddiad tebygrwydd ar eich budd eich hun. Mae gennych chi'r opsiwn i gyflwyno'ch gwaith cwrs yn gynnar a chynhyrchu adroddiad tebygrwydd i chi'ch hun. Mae hyn yn gofyn am ychydig mwy o reolaeth amser o'ch rhan chi, wrth gwrs. Mi fydd yn rhaid i chi orffen eich gwaith cwrs yn gynharach cyn y dyddiad cau, sy'n syniad da beth bynnag mewn gwirionedd er mwyn rhoi digon o amser i chi brawf ddarllen a mireinio'ch gwaith. Ond mae hefyd yn golygu y byddwch chi'n gallu defnyddio'r adroddiad tebygrwydd i wirio eich gwaith. Mi fydd hyn yn eich helpu i sefydlu a oes na unrhyw faterion llên ladrata posib. A oes na fodd i chi aralleirio rhai ffynonellau yn fwy effeithlon? Ac oes na gyfle i chi fynegi eich llais eich hun yn amlycach mewn mannau? Gallwch chi wedyn datrys unrhyw faterion dych chi wedi nodi ac yna ail gyflwyno'ch gwaith cwrs cyn y dyddiad cau, fydd yn cynhyrchu adroddiad newydd ac yn diystyrru yr un blaenorol. Felly, gadewch i ni edrych ar enghraifft. Yma, mae gennon ni draethawd gyda rhywfaint o orgyffwrdd wedi amlygu mewn lliwiau gwahanol. Mae'r un cyntaf mewn llwyd ar y brig yn enghraifft o ddyfyniad wedi gyfeirio'n gywir. Mae'n ymddangos mewn dyfynodau ac mae cyfeiriad, sydd wedi nodi yn y system MHRA yma, yn cynnwys manylion cyfeirio perthnasol yn y troednodyn. Mae'r uwcholeuo gwyrdd islaw ar y llaw arall yn ddyfyniad uniongyrchol sydd heb gyfeiriad. Pan fyddwch chi'n sylwi ar hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ychwanegu cyfeirnod a chyfeiriad er mwyn osgoi lle ladrata. Mae'r rhan a uwcholeuwyd mewn coch wedyn yn dangos manylion cyfeirio sy'n gorgyffwrdd â ffynhonnell arall. Mae'r holl fanylion bron wedi hamlygu sy'n dangos bod yr wybodaeth yn y dyfyniad yn gywir. Ond dydy'r dyfyniad mewn llwyd felyn ar y gwaelod ar y llaw arall ddim wedi'i amlygu yn ei gyfanrwydd. Mae'n ymddangos felly nad ydy'r cyhoeddwr, Bloomsbury, yn gorgyffwrdd â'r ffynhonnell arall, a alla olygu bod camgymeriad yn y cyfeiriad. Os 'di hyn yn wir, ewch ati i wirio am yr ail dro a'i newid os bydd angen. Peth arall y mae modd i adroddiad tebygrwydd i wneud i'ch helpu ydy nodi darnau sydd wedi haralleirio'n wael. Yma, er enghraifft, mae'r gorgyffwrdd gwyrdd yn dangos ymgais i aralleirio'r gwreiddiol, ond dim ond chydig o eiriau sydd wedi cyfnewid. Gallwch chi weld mai dim ond mewn ambell le ymag acw y mae'r awdur wedi ymyrryd â'r gwreiddiol. Os da ni'n clicio ar y gorgyffwrdd felly, mae yna flwch yn neidio allan ac yn dangos i ni fod y frawddeg wreiddiol yn agos iawn at y fersiwn sydd wedi aralleirio. Mi welwn ni, er enghraifft, fod y gair trawiadol wedi dreiglo, drawiadol, wedi i newid yn amlwg bod yn chwarae, wedi droi'n wedi chwarae, a bod rhan bwysig wedi newid yn rhan ganolog. Mae gweddill y frawddeg yn hollol debyg, gan gynnwys strwythur gwybodaeth y gwreiddiol. Mae'n achos clir o aralleirio gwael felly, Os byddwch chi'n sylwi ar hyn yn eich adroddiad tebygrwydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ail-strwythuro'r frawddeg yn well ag yn ei rhoi yn eich geiriau'ch hun. Ac wrth gwrs, mae angen cyfeiriad hefyd ar y deunydd sydd wedi aralleirio, sydd ar goll ar hyn o bryd. Yn olaf, mi edrychwn i ar adran arall o'r un traethawd. Yma, mi allwn ni weld bod y broblem aralleirio yn parhau drwyddi draw, a bod nifer dda o gyfeiriadau ar goll. Ond ymhellach, mi allwn ni hefyd weld bod cyfran eitha helaeth o'r traethawd yn cynnwys geiriau pobl eraill. Mae hyn yn golygu nad eich gwaith chi ydy'r rhan fwyaf o'r traethawd, ac nad ydy'ch llais chi eich hun yn cael ei glywed yn ddigonol. Os sylwch chi fod cyfran uchel o'ch gwaith cwrs yn cael ei uwcholeuo felly, ceisiwch aralleirio'r adrannau hyn yn well a strwythuro'r cynnwys yn fwy effeithiol, gan ddefnyddio'ch geiriau'ch hun, ond yn amlwg gyda chyfeiriadau at y ffynonellau gwreiddiol wedi'u cadw o hyd. Felly. Pan fyddwch chi wedi datrys yr holl faterion a gododd yn eich adroddiad tebygrwydd, mi allwch chi wedyn ail-gyflwyno fersiwn gwell o'ch gwaith cwrs. Ac wrth gwrs, mi ddylai'r arfer yma hefyd eich helpu i ysgrifennu'ch darnau nesaf o waith cwrs yn fwy hyderus o'r cychwyn cyntaf.